Haia pawb, croeso nôl i Label Deg. Nawr, fi'n siŵr bod lot o chi ar fin mynd nôl i'r ysgol, neu falle bod rhai ohonoch chi wedi mynd nôl i'r ysgol yn barod, a eisiau bach o help neu cwpl o dips ar beth i fynd nôl gyda chi, wel heddi, fi am ddangos i chi beth sydd yn fy mag. Nawr, fi wedi gadael yr ysgol ers 2017, 2018, 2019, 5 mlynedd? Ie. Yeah. Fi 'di ga'l yr ysgol ers rhyw bum mlynedd, ond petai ni'n mynd nôl, dyma be' fydden ni yn myn' nôl gyda fi. Felly, oni bai am llyfre a ffeils ac ati, y peth cynta i gofio yw cast pensilie. Nawr fi 'di dewis yr un yma, hwn o'n i'n defnyddio yn yr ysgol gyda llaw, a be' sy fi'n lico am y cast pensilie yma yw Chi'n gallu weipo fe lawr gyda anti-bac wipe sy'n rili rili handi. So ie, dyma fydde eitem rhif un. Eitem rhif dau yw botel ddŵr. Nawr, ma' hwn yn debyg i y chilli bottles ond ges i fe'n rili rhad o Wilko's. Yy ma' hwn yn ffantastig achos bo' fe'n cadw dŵr oer yn oer a dŵr poeth yn boeth so os bo' chi isie myn' â paneidie mewn 'da chi'r ysgol os bo' hawl 'da chi fi ddim yn siŵr ond ie ma' rhein yn grêt achos ma' nw'n cadw tymheredd y dŵr union 'r un peth. Eitem rhif tri yw bobol gwallt a rhyw fath o glip gwallt. Nawr, yn amlwg Bydd dim hawl 'da chi rannu pethe wrth i chi fyn' nôl i'r ysgol, a os o' chi fel fi, o'n i wastad yn anghofio stwff, so ma'n bwysig bo' chi yn myn' nôl wedi paratoi'ch bag chi. So ma' fe wastad yn handi i ga'l bobl gwallt ne' clip jyst rhag ofon bo' chi ffansi newid eich gwallt chi yn ystod y dydd. Falle bod yr eitem nesa 'ma bach yn amlwg ond saniteiddiwr dwylo a yym hand cream i fynd gyda fe. Yn amlwg ma'n handi ca'l un bach yym i'ch hunen yn y bag gyda chi. Ond hefyd fi'n gweld bod dwylo fi yn mynd mor mor sych pan 'yf fi'n yym defnyddio'r hand sanitizer so yym bydden i'n mynd â rhyw fath o cream gyda fi jyst er mwyn helpu gyda pha mor sych yw'ch dwylo chi. Falle bo' hwn bach yn amlwg eto ond masg Yym, by' ni wastad yn cario dou o gwmpas y lle gyda fi, jyst i fod yn saff. Yym, a ie, ma' rhein yn rili ciwt. Rhai bach pinc, ges i nhw o ASOS. A'r eitem ola fi myn' i ddangos i chi yw lip balm. Nawr, yn hoff i ni yw Carmex, ond defnyddiwch pa bynnag un chi ffansi. O'n i wastad yn gweld yn yr ysgol odd yng ngwefusau i un yn sych, yy dibynnu ar y tywydd, ond ie, ma' wastad yn handi ca'l un o'r rhein, a hefyd chi ddim yn ca'l rhannu Felly, newch yn siŵr bod popeth gyda chi i'ch hunen. A dyna ni! Dyna beth sydd yn fy mag ysgol i. Gobeithio bod hwn wedi helpu chi mewn rhyw ffordd neu gilydd, a fi jyst moyn dymuno pob lwc i unrhyw un ohonoch chi sy'n dychwelyd nôl i'r ysgol. Tara!